Ok, bon, fir d'éischt wëll ech Iech emol häerzlech Merci soen, dass Dir haut op eis Pressekonferenz komm sidd. Mir hunn déi Pressekonferenz ageruff, wëll mer en Objet hunn, dat ass de Socle européen des droits sociaux. Dee Socle européen des droits sociaux, dee soll jo dann de 17 November op engem Sommet social tripartite zu Göteborg soll deen ënnerschriwwe ginn. An ech wäert och do selwer dobäi sinn, genau esou wéi de Kolleeg Serge Schimow als Vizepresident vum OGBL. Et gëtt eigentlech vill iwwert dee Socle européen gëtt vill geschwat an et besteet och eng ganz grouss Euphorie, wat dee Sujet ugeet. Et soll e soi-disant neie Start si fir e soziaalt Europa. Mir wollten awer haut als OGBL de ganze Sujet dann emol ënnert engem bësse méi kritesche Bléckwénkel duerleeën. Dir wësst, déi ekonomesch Kris hat desastréis Repercussioune fir déi schaffend Leit an Europa. Duerch déi ekonomesch ultraliberal Politike sinn an Europa ëmmer manner sozial Politike gemaach ginn. D'Austeritéiten, Ongerechtegkeeten um Niveau vun de Salairen, de Steieren, Dereguléierungen um Niveau vum Aarbechtsrecht, Schwäche vun de Sozialsystemer, Ofbau vun ëffentlechen Déngschter an esou weider Alles dat si Konsequenze vun enger neoliberaler Politik, déi an Europa gemaach ginn ass. Een Europa, wat eigentlech engem Marché unique sollt entspriechen, awer ouni gemeinsam Fiskalitéit a sozial Harmonisatioun. Sou een Europa kann och nëmmen Onzefriddenheeten erbäiruffen an huet dann och déi politesch Konsequenzen, wéi mer se haut kënnen, kennen. D'Zouhuele vun de Rietsparteien an deemno och vun de rietspolitegen Beweegungen ass d'Konsequenz vun där Politik, déi jorelaang gemaach ginn ass. De Socle européen, wat eigentlech eng Initiativ vun der Kommissioun ass, sollt dann och deem entgéigewierken. Fir dass Europa méi sozial an och gerecht soll ginn. Den Objektiv vum Sockel wär fir d'Bierger nei an méi effektiv Rechter ze ginn. An dee Sockel dee baséiert op 20 wesentlech Prinzipien, déi an dräi Haptkapitelen agedeelt sinn. Dat éischt Kapitel ass d'Egalité des chances an den Accès op den Aarbechtsmaart. Dat zweet grousst Kapitel, gerecht Aarbechtskonditiounen. An dat drëtt a lescht Kapitel, de Schutz an d'Insertion sociale. Fir dann déi 20 Prinzipien och da kënnen ëmzesetzen, sëf et an der EU wéi op nationalem Niveau, proposéiert d'Kommissioun dann véier Mesuren, déi legislativer an net legislativer Natur sinn. Ech kommen op déi véier Mesuren herno och nach eng Kéier méi am Detail zréck. Déi éischt Mesure ass eng Proposition de directive iwwert Équilibre vie professionnelle à vie privée. Den zweet ass eng Recommandatioun, en Accès un eng Protection sociale fir jiddereen, eng Revisioun vun der Directive déclaration écrite. souwéi eng Proposition d'clarificatioun vun de bestehenden Texte vun der Aarbechtszäitdirektiv ze maachen an Europa. De Suivi vun dësem Sockel soll iwwert de Wee och vun engem Tableau de bord gemaach ginn a finanzéiert soll dee ganze Sockel ginn iwwert de Fonds social européen. Och dorop kommen ech herno nach zréck. De Sockel huet ganz vill Erwaardunge vun de Gewerkschaften ervirgeruff. Et ass iwwer konkret Fortschrëtter geschwat ginn, wat den Zougang zur Protection sociale ugeet. Oder et waren och d'Privatliewen an d'professionellt Liewe vun de schaffende Leit sollt kënne besser mat deem Sockel herno equilibréiert ginn. D'Erwaardunge vun enger sozialer Harmonisatioun no uewe war héich, genau sou wéi déi op nei Rechter fir d'Leit. Wa mer dann d'Analys vun deem Sockel man, muss ee Folgendes soen, De Sockel, sou wéi e proposéiert ass, huet net déi néideg Instrumenter an huet och net déi néideg Ressourcen, fir enges Daags kënnen Europa vum Triple-A ze erreechen. E besteet, de Sockel, esou wéi en do läit, haaptsächlech aus vage Prinzipien, aus gudden Intentiounen, aus politesch Deklaratiounen, awer konkret Initiativen, déi si ganz rar geséint. D'Ëmverdeelung vun de Kompetenzen zwëschen der EU an de Memberstaaten ass esou geregelt, datt de gréissten Deel vun de Prinzipien, déi vun der Kommissioun opgestallt si ginn, wäerte musse vun de Memberstaate selwer ëmgesat ginn, an dat ouni datt iergend eng Contrainte virgesinn ass, ob ob se ëmgesat ginn oder ob se net ëmgesat ginn. D'Kommissioun seet dann haut och scho selwer, datt hir Interventioun um Niveau vum Sockel sech wäert haaptsächlech limitéieren op ee Rôle de soutien ou d'encouragement. An ech hunn et scho gesot, de Sockel soll wärend dem Sommet social tripartite zu Göteborg ënnerschriwwe ginn, proklaméiert ginn, vum Conseil, vum Parlament a vun der Kommissioun. Dat soll dann och nëmmen eng politesch Deklaratioun sinn, ouni iergend ee contraignanten Effekt weder op d'Memberstaaten nach op déi europäesch Institutiounen. Dat bedeit och, dass déi nächst Kommissioun, Wann näischt Konkretes um Dësch läit bis dohinner, eigentlech just kann e Stréch ënnert den Socle zéien. Ee soziaalt Europa kann sech net op vag Aussoe baséieren. D'Kommissioun wëllt op där enger Säit ee soziale Sockel aféieren an op där aner Säit zwéngt se d'Länner nach ëmmer Austeritéitspolitiken ze maachen. Verschidde wichteg an indispensabel Fortschrëtter, wa mer gäre géifen een ambitiéist, een ambitiéist soziaalt Europa erreechen, feelen an der Propositioun vun dësem Socle. De Kampf géint den Dumping social ass bäi wäitem ongenügend, wann net inexistent, an et wär awer absolut néideg, datt grad domadder endlech Schluss géing gemaach ginn, mat engem System, deen d'Paien d'Aarbechtsplazen an de Schutz vun der Aarbecht an Europa a Gefor bréngt. Wat muss da geännert ginn, fir datt dee Sockel soll effektiv sinn? Ma éischtens emol, de Champ d'application vun deem Sockel, dee limitéiert sech op d'Länner vun der Eurozon. An all déi aner Länner kënnen, wa se wëllen, adheréieren oder och net. D'Resistenz zum Projet weisen haaptsächlech Polen an Ungarn. Staaten, déi schonn eigentlech op politeschem Plang défaillant sinn, an deenen de Bierger eigentlech eng Verbesserung vun de Sozialrechter ganz zegutt géing kommen. De Problem, dass d'Limitatioun op d'Suen, op d'Eurozone, d'Exklusioun vu Staaten, haaptsächlech aus dem Osten, wäert mat sech bréngen, verstäerkt Europa vun den zwou Vitessen a bremst de Progrès social. Kloer ass, dass mat esou enger Mesure och sécherlech den Dumping social op deem Niveau net wäert kënnen ofgeschaaft ginn. Mär sinn also der Meenung, dass deen Socle européen muss fir all Memberstaaten applicabel ginn. Leider hänkt dann och d'Réussite vun deem Projet vill vum Wëlle vun der nationaler Politik a vun den europäeschen Institutiounen of. Et mussen also méi legislativ a contraignant Mesuren agesat ginn. D'Applikatioun an d'effektiv Ëmsetzung vum Sockel ass och deemno en Challenge. Eng prezis Feuille de route muss opgestallt ginn, déi de Sockel begleet a kloer preziséiert, wéini an ënner wat fir enger Zäitspann de Sockel muss ëmgesat ginn, sëft dat op nationalem wéi op europäeschem Niveau. Mir verlaangen, dass de Sockel eng verstäerte eng Verstärkung och vun de Kollektivverträg an de Kollektivvertragsverhandlungen virgesäit. Tatsächlech ass, dass déi Länner, déi déi beschte Resultater opweisen, och déi Länner sinn, déi déi héichste Paien hunn, déi e staarke Sozialdialog hunn, e gudde System fir Kollektivverträg an och eng staark Pro Protection sociale an hire Länner hunn. Also de Socle muss eng Promotioun sinn, fir d'Paien eropzesetzen, d'Kollektivverträg ze verstäerken an deemno den Dumping social ze verhënneren. Et muss deemno och Schluss si mat der Interventioun vun den europäeschen Institutiounen, déi de Kollektivvertragsverhandlungen an de soziale Mindestléin schueden. D'Unzuel vun de Leit, déi ënnert Kollektivverträg falen, mussen eropgesat ginn an den Ofdeckungsgrad vun de Kollektivverträg muss och eropgesat ginn, an zwar och op déi Travailleuren, déi déi atypesch Forme vu Kontrakten hunn. E muss also fir all Mënsch kënne gëllen. D'Mindestléin mussen erhéicht ginn. Déi aktuell Systemer vu sozialem Mindestloun, do wou et der ginn, musse gestäerkt ginn. Mir mussen dofir suergen, dass och d'Ënnerscheter zwëschent de Revenuen ënnert de Geschlechter eliminéiert ginn. Mir musse géint all Form vun ongerechten an diskriminatoreschen soziale Mindestléin kämpfen, virun allem wat déi jonk Leit uginn. Mir musse géint all Form vun ongerechter Discrimination salariale kämpfen, sou wéi mer eis och musse géint all Form vun Dumping social wieren an dofir suergen, dass fir eng selwecht Aarbecht ee selwechte Revenu garantéiert ass. D'Kommissioun beschreift dann och de Socle wéi e Kompass, deen et géif erlaben, eng Convergence an Europa ze kréien. Wann dat och ze begréissen ass, dass ee System vun de Memberstaaten besser wëll harmoniséieren, verstoppt sech awer do drënner ee ganz grousse Risiko. Wann d'Zil d'Convergence soll sinn, dann ass et natierlech méi wéi geféierlech, datt d'Sozialstandarden an de manner gutt entwéckelte Länner déi applizéiert Minimastandarde vun de gutt entwéckelte Länner wäerte ginn. Dat géing soss näischt wéi eng Verschlechterung vun den Aarbechtsrechter an de Sozialrechter an Europa bedeiten a géing déi aktuell wuessend Inegalitéiten, déi an Europa bestinn, nach eropsetzen. Mir verlaangen als OGBL, dass de Sockel sech net dierf op dee klengsten Dénominateur commun baséieren, mee au contraire. Déi aktuell sozial Standarde vun de gutt entwéckelte Länner däerfen nëmmen no uewen entwéckelt ginn an d'Standarde vun de manner gutt entwéckelte Länner mussen deenen ugepasst ginn. A fir eben déi Standarden ze schützen an d'Abuen ze bekämpfen, ënnerstëtze mir als OGBL d'Iddi vum EGB, den Europäesche Gewerkschaftsbond, ee Service vun enger europäescher Gewerbeinspektioun an d'Liewen ze ruffen. Dëse Service soll dann e Mandat kréien, fir op europäeschem Niveau an op transnationalem Niveau den Infraktiounen kënnen nozegoen. Dee Service soll dann och déi national Gewerbeinspektiounen ënnerstëtzen. Wat déi europäesch ekonomesch Politik ugeet, muss ee soen, datt do den Akzent nach ëmmer op den Equiliber vun de Budgeten an op d'Kompetitivitéit geluet gëtt. Dat bedeit ganz kloer, datt déi ekonomesch a sozial Politiken, virun allem déi sozial Politiken an Europa, nach ëmmer zu kuerz kënnt. Et gëtt haaptsächlech op d'Kompetitivitéit geluet an do, wéi gesot, net op, an dat geet op d'Käschte vun den Aarbechtskonditiounen an op dezent Revenuen. Eng Augmentatioun vun den atypesche Kontrakten oder forcéiertem Temps partiel kéint d'Ursaach si vun enger partieller Reduktioun vum Chômage an Europa. D'Problematik vun den Travailleurs pauvres gëtt deemno ëmmer méi schlëmm. Wat de Semestre européen ugeet, do muss ee soen, dass dat, dee muss an e Semestre européen économique a social ëmtransforméiert ginn. An deem Kontext mussen dann och sozial positiv an effektiv Recommandatioune gemaach ginn, déi eng Convergence vun den Normen no uewe virgesinn an d'Sozialrechter an der Praxis ëmsetzen. De Moment hunn d'Recommandatiounen, wat de Semestre européen ugeet, méi sozial Aspekter, mee d'Kompetitivitéit bleift och hei nach ëmmer eng Prioritéit. Wat den Dialogue social ugeet an Europa, muss dat e kontinuierleche Prozess sinn. Leider huet d'Relance vum Dialogue social, wéi se 2015 ugekënnegt ginn ass, net geklappt. Leider muss ee soen, dass do d'Schold bei den Employeure läit, wëll déi absolut refuséieren, nei Direktiven, nei Accorden mam EGB auszehandelen oder, wéi gesot, bestehend Direktiven ze revidéieren. Ech kann Iech aus der Erfahrung hier soen, dass, wann ech zu Bréissel sinn, am Niveau vun den Diskussiounen um Comité du dialogue social, dass mer et bis dato ëmmer fäerdeg bruecht hunn, mat den europäesche Patronen een Programm opzestellen, wat den Dialogue social ugeet fir dat Joer duerno um Niveau européen, wat soll gemaach ginn, op wat mer eis solle fokusséieren, dass dat dëst Joer awer schif gaangen ass, wëll ebe Business Europe, an haaptsächlech Business Europe an Europa, sech verweigert an iergendenger Form nach wëllen um Niveau vum Dialogue social mat ze verhandelen an ze négociéieren. Ech hat virdrun och gesot, dass de Socle misst vun engem Tableau de bord géing begleet ginn. Deen Tableau de bord, deen ass baséiert op Indicateuren, déi dann, an déi Indicateuren, déi sollen dann regelméisseg analyséiert ginn a gekuckt ginn, a wéi fern op Basis vun deenen Indicateuren an de Länner de Socle de Sockel amgaangen ass ëmgesat ze ginn. Déi Indicateuren, déi hunn awer nun emol leider e Problem, si gesinn, si si wäit ewech vun den, vun den Aarbechtskonditiounen, wéi mer se verlaangen, déi am Fong geholl missten d'Basis sinn, fir kënnen ze analyséieren, wéi den, wéi d'Avancéen a wéi de Progrès vun deem Sockel gemaach. Et feelen zum Beispill d'Indicateure wat d'Salaires de qualitéen ugeet, et feelen Indicateure wat. d'Aarbechtszäiten ugeet, et feelen d'Indicateure wat den Niveau vun de Pensioune misst ugoen, wat d'Stabilitéit vun der Aarbecht ugeet, d'Santé, Sécurité oder wéi gesot och d'Ofdeckung iwwert Kollektivverträg. D'Representativitéit vun deem Tableau de bord muss deemno a Fro gestallt ginn an ass och schwéier ze evaluéieren, wëll eeben och de Moment nach net fonctionnel ass. Mir verlaangen dann och, dass an Europa e juristesche Prinzip agefouert gëtt, an zwar e Pronzip, dass, sollt de Choix d'interprétation vun engem Fall op der Cour de justice européenne, sollt et dozou kommen, muss d'Condition la plus favorable spillen, dat heescht, dass d'Interpretatioun muss déi sinn, déi am favorabelsten ass fir de Salarié, wa mer eis wëllen zu engem. sozialen Europa beweegen, beweegen, sinn dat Konditiounen, déi eigentlech mussen erfëllt ginn, fir dass dee Sockel och soll kënne fonctionnéieren. Ech hat virdru gesot, mir haten, deen ass accompagnéiert duerch véier legislativ Mesuren an net legislativ Mesuren. Haaptsächlech gëtt et eng Mesure, dat nämlech déi vun der Conciliation vie familiale à vie professionnelle. Dat ass eng, déi soll ëmgesat ginn a Form vun enger legislativer Mesure, nämlech iwwert d'Aféierung vun enger Direktiv, déi soll méi Verstärkung de Congé parental verstärken, déi soll en Congé paternel vun zéng Deeg aféieren, e Congé pour aidant soll aféieren an och e Recht op méi soupel Aarbechtszäiten fir Elteren, déi Kanner hunn, bis zu zwielef Joer. De But mat dëser, ma mat dëser Mesure soll et eigentlech sinn, d'Sous-Représentatioun vun de Fraen um Aarbechtsmaart ze verbesseren an déi familiär Responsabilitéiten zwësche Mann a Fra kënne besser opzedeelen. Nun ass et awer schued, dass. bei der Revisioun vun dëser Direktiv oder bei der Propositioun vun dëser Direktiv de Schutz géint Diskriminatioun an Entloossunge vu Fraen, déi schwanger sinn, Salariéen, déi aus de Congéen zeréckkommen, net virgesinn als als eng legislativ Mesure, mee éischter als eng Recommandatioun. Schued ass et natierlech och, dass déi soft Aarbechtszäitformen just solle gëlle fir déi Salariéen, déi Kanner hu bis 12 Joer, an net fir all aner Form vu Salariéen. Si misste sech eigentlech un all d'Travailleure wenden an och déi atypesch an un all Entreprisen, egal wéi grouss se sinn, wann een, wann een dat an enger Conciliation vie familiale, vie professionnelle dat Ganzt wëllt gesinn. An wëllt een natierlech och déi Diskriminatioun evitéieren, da kann et net sinn, dass een Deel eng legislativ Mesure ass an déi aner Deeler eeben nëmmen duerch eng Recommandatioun ëmgesat ginn, wat da riskéiert, dass deen Deel vun der Direktiv dann eben och net wäert applizéiert ginn. Eng zweet Mesure war den Accès à la protection sociale. Leider ass et och do, dass d'europäesch Patronen refuséieren, dass do eng nei Direktiv ausgehandelt gëtt, eng Direktiv, déi dann och bedeit, dass et eng, dass et an de Gesetzer misst transposiert ginn an de Länner. Mir verlaangen Et sollt verlaangt ginn, datt en Accès fir all Travailleuren op eng Protection sociale an Europa e Recht hätten, och déi atypesch an déi onofhängeg. Mee vue que datt sech do Business Europe deem Ganzen och widdersetzt, ass et ganz douteus, ob mer an iergendenger Form eng Revisioun vun där Direktiv oder eng nei Direktiv iwwert d'EW an Europa wäerte kënnen ofschléissen. Eng drëtt Mesure war d'Revisioun vun der Direktiv déclaration écrite. D'Revisioun vun der Direktion Division déclaration écrite ass eigentlech, et soll dem Salarié erlaben, wann en eng nei Plaz untrëtt, schrëftlech iwwert seng Rechter a sengem Kontrakt informéiert ze ginn. fir do eng, déi Lëscht, déi besteet vun den aktuelle Rechter, fir déi ze adaptéieren par rapport zu neie Forme vu Kontrakter, par rapport zu neie Forme vun Aarbechtszäiten, flexibel Aarbechtskontrakter. Alles dat sollt iwwert déi Revisioun do méiglech sinn, notamment dass en d'Leit besser gesot kréien, wéini hir Aarbechtszäite sinn, wat hir Recht op e Préavis ass, wat hir Recht op Formatioun ass, wat e Recht op Aarbechtszäit an esou weider an esou fort ass. An dat zwar, wann de Salarié en neie Kontrakt unhëlt. Mee och do hu mer e Problem, dass déi Direktiven, dass et keng Direktiv ass, mee dass et wäert eng Recommandatioun ginn an dass och do sech d'Patronat deem opposéiert, fir kënnen eng nei Direktiv ëmzesetzen. An dann déi lescht Mesure, wat d'Direktiv Temps de travail, do proposéiert d'Kommissioun, dass si eng Interpretatioun mécht vun de Contenuen vun der aktueller Direktiv Temps de travail esou wéi se besteet. Et ginn an Europa ganz vill Onkloerheeten an et ginn och ganz verschidden Interpretatiounen, wat d'Direktiv Temps de travail ugeet. An déi soll eben halt, déi Interpretatioun vun der Kommissioun sollt derfir suergen an eben halt méi Klorheet a juristesch Sécherheet ze brénge fir d'Länner op deem Niveau, dass d'Direktiv dozou soll genotzt ginn, fir Gesondheet a Sécherheet vun de Leit ze garantéieren. Dovunner geet de Moment keng Ried. Et geet ëm haaptsächlech ëm déi juristesch Sécherheet vun de Länner, mee net ëm d'Santé an d'Sécurité ze verbesseren an ze verschäerfe vun de Leit, de schaffende Leit an Europa. Am Resumé misst een am Fong geholl soen, dass mir sinn net géint de Socle européen, mee mär bedauern, dass en absolut keng contraignant Mesuren virgesäit. An déi sozial Situatioun an Europa riskéiert iwwer deem do Wee op der Streck ze bleiwen, wann keng contraignant Mesuren ëmgesat ginn, da bleift dat Ganzt ee Papeiertiger. A schued ass et, dass, wéi gesot, wann net d'Länner och alleguerten an deem Socle européen wëllen adhéréieren oder en droen, dass dann effektiv an deenen nächste Méint keng konkret Mesurë wäerte stattfannen, wou ee kéint soen, okay, de Socle ass amgaangen transposéiert ze ginn. Mir fäerten, dass duerch eeben d'Situatioun, wéi se elo do läit, dass, dat Ganzt, wéi gesot, net guer näischt wäert mat sech bréngen, virun allem och, wann ee weess, dass d'Kommissioun u sech, d'Handlungsfäegkeit vun der aktueller Kommissioun, rechne se bis a Mëtt d'nächst Joer, de Juni, nach wäert kënne Saachen ëmsetzen an duerno eng nei ofgewaart gëtt, d'Wale muss ofgesat an eng nei Kommissioun wäert kommen. An do wësse mer net, déi nei Kommissioun, wéi déi wäert zu deem Sockel stoen a gegebenenfalls, wéi gesot, einfach de Sockel, évitéiere kann oder, wéi ech virdru gesot hunn, einfach e Stréch drënner zéien an da wäert et dat Ganzt op deem Niveau bleiwen. Schued, dass et wëll eigentlech eng Opportunitéit ass, fir e sozial fir an e soziaalt Europa ze erreechen oder kënnen op d'Weeër ze setzen, mee mat där wéineger, jo, mat där wéineger haarder Konsequenz, déi dran ass, oder stäerker Konsequenz, déi dran ass, fir kënnen déi Prioritéiten do ëmzesetzen. menge mir, dass een dat Ganzt muss ganz kritesch ukucken an eng grouss Skepsis deem Ganzen ausspriechen. A mir sinn och guer net euphoresch, wat Göteborg ugeet. Voilà. Ech hunn elo versicht, Iech dat am Resumé e bëssen duerzeleeën, wat d'Problemer vun deem Socle sinn. Well, wéi gesot, et gëtt ganz vill Euphorie an Europa gestart a gesot, hei, dat ass effektiv elo ee Start fir en neit soziaalt Europa. Mär gingen eis et erhoffen, mee mär fäerten, en vue vun de Consideratiounen, déi ech Iech elo gesot hunn, dass dat ganz schwiereg wäert sinn an och ganz kritesch wäert si, iwwerhaupt et ëmzesetzen. Voilà, ech soen Iech Merci. Wann Der nach Froen hutt, sinn ech gäre bereet, op déi ze äntwerten.